Meta mhix qed taqra jew tgħallem dwar il-filosofija, il-femminiżmu jew l-etika fl-edukazzjoni, Simon Galea tkun qed tħażżeż xi versi għall-kbar, jew tikteb xi ktieb għat-tfal? Tkellimna ma' Simon dwar is-sena tal-kitba u l-proċess kreattiv li ssegwi.
Il-kotba tiegħi huma, jekk tista' tiddeskrivihom, jinvolvu, dejjem jittrattaw il-kotba li pubblikajt, relazzjoni ma' dik fil-filosofija li nsejħula l-relazzjoni ma' l-ieħor jew ma' l-oħra. Iż-żewġ kotba tiegħi qed nirreferi għal ktieb tal-poeżija xi drabi imqar persuna u l-ktieb l-ieħor ta' tfal metamorfosi tal-mama, it-tnejn li jittrattaw kif aħna relazzjonijiet eh, eh, li għandna ma' l-oħrajn. It-tnejn huma spirati minn hekk, u allura iwaħħdu l-estetiku mal-etiku. Li tispirani l-letteratura, jispirawni ħafna affarijiet, imma jekk li tispirani hija biex nikteb hija li dak li nkun esperjenzajt jien, insarrfu f'lingwa, imma lingwa li mhix diretta, imma lingwa li hija li hija metaforika fejn ħaddieħor jista' jsarraf it-tifsir tiegħu hu stess minn dak li jkun qed jinkiteb. Il-proċess tal-kitba hu wieħed diffiċli tiddiskrivih. Meta naħseb dwar il-kitba, naħseb dwar f'mumenti partikolari fejn inti tħoss ix-xewqa li dak li qed taħseb jew dak li qed tħoss inti ssarrfu f'lingwa partikolari eh, biex tgħaddiha l ħaddieħor. Imma meta qed tagħmel hekk ma jfissirx li inti dik il-lingwa tkun qed tikkostrinġiha, imma qed tuża b'mod miftuħ ħafna biex dak li qed min qed jaqra u dak li qed jaqra ikun jista' joħroġ bl-ideat tiegħu, bl-interpretazzjonijiet tiegħu, eċċetera. Ma nistax ma nammettix li fil-kitba ta' tfal kelli skop li nallem, iva, għaliex fil-ktieb il-metamorfosi tal-mama l-idea kienet li inġel li tfal jimmaġinaw lilhom innifisom eh, kieku kellhom kieku il-mama tagħhom pereżempju tinbidel eh, f'annimal partikolari, minix sa ngħid x'inhu ħalli dak li jkun jaqra l-ktieb, imma l-iskop huwa li anqal l-immaġinazzjoni ta' tfal biex jaħsbu kieku kif jitrattaw lil dak l-annimal kieku kienet il-mamma tagħhom. Il-kitba toffri ħafna sfidi, toffri ħafna sodisfazzjonijiet. Eh, l-isfidi għalija partikolari huwa hija l-ħin. F'pajjiżna rari jew mawx ħafna nies li x-xogħol tagħhom huma huwa strettament il-kitba naħseb ma' ħadd eh, li eh, ġifieri x-xogħol tiegħu ewlieni hija l-kitba letterarja. minħabba diversi raġunijiet. Is-sodisfazzjonijiet huma ħafna għax inti meta inti qed tikteb eh, l-ispirazzjoni għall-inqas fil-każ tiegħi hija r-relazzjoni għandek ma' nies oħrajn. Imma l-kitba iġġedded dawk ir-relazzjonijiet b'tali mod eh, li inti tibda tiltaqa' ma' nies li jgħidulek x'ħassew jew x'ħasbu eh, meta qraw l-affarijiet tiegħek. Mhux ħasbu dwar il-kitba tiegħek, imma x'ħasbu meta huma qegħdin jaqraw ċerti affarijiet u x'ħasbu dwar dak li nkun qed jinkiteb. Ġurnata l-Baħar titratta dwar eh, laqa li jiena kelli ma' nisa partikolari. L-aħħar darba li mort nom, il-mewġ laqani bil-ħlewwa. Tajt laqahom hekk lin-nisa li qrajt li marru jgħumu għall-aħħar darba Komplejt nistinka 'l barra, komplejt nimbotta. Jekk ngħejja, hemm dgħajsa toħodni. Lura fix-xatt rajt l-umbrelel li kennewni, is-siġġijiet komdi li striħajt fuqhom f'waqtiet imwegħra. Komplejt, iċ-ċafċifa, ix-xemx, iż-żiffa. Riflessi ta' kuluri jgħajtu, ilbies ta' nisa Afrikani, id-dgħajjes tagħhom mgħarrqin fil-fond. Ftit ftit, l-uċuħ tagħhom telgħu jixirfuli u qdift malajr bit-tama li naħrabhom. U aktar bdew jixirfu ċari li jien kont nafhom u huma għajtuli mur lura, mur lura.